Jaalalumaan mi'aawaa dhufa. Eh? Yeroo ammoo hordoftoonni keessa yeroo komantii ilaalu dafaadhaa ammaan tan.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftootaa fi daawwattoota keenya. Ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan kan gola addunyaa mara keessatti argamtan akkuma jirtanitti salaamtaa fi jaalalli keenya kan onnee irraa burqe qilleensa irraan barrisee isin haa dhaqqabu isin jecha deebinee dhufnee jirra gaa'e.

maal keessa akka jirruu fi maalitti akka jirrus walumaan quba qabna. Kanaafuu mee marii takka takka yaada wal dabarfannaa Mr. Jawaadiidhaa wajjini. Jawaadii kiyya mee ka marii waan walitti dhaammannee fi kana kana mee isaan keessa silaa maalirra jirtanii maal fakkaatti? Wanni irra jiru kan Beekaa, qophii Yeroo nama isin qophii. qabnu beekan magaa wal jala geesse iddiniisi. Amma beekti iida hoggaa jaan iiddi tattaa eegal fixiree tuni Hmm. iida ijoolleeti. Ijoollee qofaa milakkii nama soomane hundaaf bu'iidha. A'aa akka jaanitti hin baanaa. Ayyee.
Amma hedduu isiin taa gammachuu ijoolleedhaati. Ijoolluma qofaa fayyadamte. Baatiin tummoo. Eh. Lakki nama hundaafuu kanuma iidaa soomanni furaa waan guddaadha. Ayi. Guyyaa iidaa salaatanii dirree iidaatii galanii soomana furuun Eh. waan guddaa galata rabbii galchuudha. Iiddi taraa isii tanaa Shawaalatti aanaa. furteetuma waan soomanni itti aanu guyyaa Shawaalatti jaa. aanuuf guyyaan jaa jiruuf. Eh. Dhugaa keeti.

Feetu natti aarte feetu dhiifte. Ayyaa. Oromoon akka jetti hanga feetu dhugaa siimaan. Ayyaa.
Dhugaarraa waliin kaa'in barcumarraa Miilli- waliin malee. Miilli boodaa miila duraan caaluu jetti Oromoon. Dhageessee akkasa? Ayyaa. Mee Yoo dubbii sii kana galu. asirraa kan dhugan. Maal barbaachisa? Miilli boodaa miila duraan caaluu jechuu dhageesseeti. Saniifi hin dhageenye ana dhageesse moo hay amma akka dhageessite koo jiru hojjetu jira armaan. Kan akka taatu yoo inni ijoollee isaa sii tole sii tole. Sana akkasuma yoo. Yoo ijoollee isaa yaadatee ilmoo sirra harkatu taa'u yaadata. Sana. Kasi miti. Egaa ijoollee ammoo ulii sirra harkatu taa'u kee kiyyaa fi daa'ee ni caalti. Hin caaltu. Eh? Ijoollee ijoolleedhaan kan. Oolmaa ni beeka. Taa'aa isaa. Ijoollee

Sirbitumatti hin beekan. Yeroo hedduu warri gammoojjii mirga cireeffata warri baddaa bita cireeffataa jedhanii Silaa jirti warra baddaa deemu. Sifaan madda warra gammoojjiitti malee. Ammas ta'ee
qaamni namaa meeshaan qaama ilma namaa kana bitaa jirti. Cinaacha bitaa kanarra jiru.
Sanii birra guddaan namaa bitaa Inni bitaa cireeffata. cireeffata.
Sanii.

Walumatti deebinee bakka takkaa dhiyaachuudhaan barbaadee itti himee. Isuma wajjin moo?
Haaya. Eh? Haaya.
Ijoollee asii argachaa asii. Eh.
Dubbiin Eh, bakka waa'ee kanaa marii asii geessee- keenyaa amma dubbiin as geessee dubbiin wal jala geessee Mhm. inshaallah yoo rabbi jee ka guyyaanis guyyuma saddeet moo sagaliin nu hafe ati saddeetuma jiime eh, torbaan tokko jechuudha dubbiin wal jala waan geessee jirtuuf ka Gifti duree jawaateedhaa Dr. Furmaateedhaa wajjinis isiis wal garsiisee waan takka takka isiidhaa wajjinis mari'achuu waan hin fadhuuf jecha atiis ka hanga tokko ka hangaan deengadda gaa dhufnee si wajjiis mari'annee marii goonee turre si wajjiis wal agarsiiseetiin ture waan takka takka atis ibsiteefii jirta jeetii yaadaa beekadhu. mari'achiistee jirta jedhee yaada. Gama isiitiinis yaadni maal akka jiru maal akka jettu hubachuudhaaf isaan lamaanis wal barsiisee kaa agartee waan silaa nurraa eegamu san irratti qophii karaa qophiidha achi garagaluu feenaa waan jiruufiin. Isin bari natti hima sanii. Ayi Ani akka furmaatee saniin ta'uu fadhaan itti himi. eekkas jettee.
Egaa laffaatee lafatti hin dhiifne waan kaateef san waan itti akkas taatee miidhamtee roorrifamtee sanis harkattee santu na gammachiisee jette. Furmaatee baanteeti bar. Ee Eh, isiin ilaalchise. Akkana uummata kana laalaase.
Eh? Dhokottee naaseenii.
Miseejiin barreessuuf jira akka tawaalii. Isii haamuu jirta.
Miseejii qaama barreessuuf jira. Ayyee.

Daqiiqaa ammaan tanaa kana arraata kiyya kaafaanii ba'u kana osoon hin baane dhaabbachuudhaan malaa isaaf beeka yoom akka dhaabbatu dhugaa feeti.
Saniifuu eh, wallaahi wabbillaahi watallaahi la'aziim ati diimaa isiin diimtuu ati dheeraa isiin dheertuu rabbiin kan fuuldura keessa naa dheereessu jechaa kan inshaallah. Jechuun baallamaa dheereessa jechuu jirta. Baallama kana isin dura achi dheereessa jechuu jirta. Tarreessumaa keessaa fudhate wal jiruun jee baran jireenya. Ah, Akkas hayyaa. Eh?
Hayyaa qeebalee. Akkasii gaa.

Nakaa wal goradhaa dhaa. Eh, Dhaamsi. Haasinni isin hin seeninii. Isin hin seeninii. Is eeggannoo godhaa. Hanga ramadaanni jiru kana gartee ramadaana kana jecha sheexaan hundi isin irraa hidhamee jira carraa kana fayyadamaadha. Akkana jedhanii- Eh, Ramadaanuma keessa moo? iidarratti hoo. Iidarratti kana.